Безләргә иман байлыгы, ислам байлыгы насыйп кылган. Сәгадәт булган, фазыйләт булган, айларның солтаны мөбәрәк Рамазанында да уразалы хәлдә, гамәлдә, гыйбадәттә, бигрәк тә җомгасында үзенең йортына килеп, гамәл гыйбадәтләр кылырга насыйп әйләгән ялгыз хак Раббыбыз Алла Азза ва Җәлләгә күп мактаулар, хәмделәр, нигъмәтләренә шөкер аналарыбыз дәвамлы булып торса иде, кардәшләрем. Бөтен җир йөзенә рәхмәт булган, сөенеч булган, безләргә үрнәк булган сөекле пигамбәребез, Расулебез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, аның гаиләсенә, аның сахаби кирам дусларына салават ва сәлам, хәер догаларыбыз дәвамлы булып торса иде. Раббыбыз Аллаһ киң рәхмәте белән ошбу сәгадәт җомгаларыбызны бәрәкәтле кылса иде. Кабуллардан әйләсә иде, гамәлләребездән разый булса иде. Хаталарыбызны, гөнаһларыбызны гафу кылып ярлыкаса иде. Ишекнең катында торган фәрештәләр дә шул Аллаһ йортына, Аллаһ йорты мәчеткә узып гамәл-гыйбадәттә булган бәндәләрне исәпкә алганда безләрне дә исәпкә алсалар иде. Фәлән улы фәлән килде, намазга, гамәлгә, гыйбадәткә. Гамәл кылырга, Я Раббым, аны гафу кылсаң иде, ярлыкасаң иде, диеп җәмәгать ошбу исемлекләргә дә теркәсәләр иде, рәхмәте илә. Аллаһ Раббулгыйззә шуның сәбәпле кыямәтендә дә гамәл китап дәфтәрләребезне уң тарафтан алырга насыйп әйләсә иде. Әй кардәшләрем, мөбарәк булган, шәрәфәтле булган, олуг булган сәгадәт аебыз! Әмма ләкин яхшы нәрсә адәм баласының тормышыннан бик тиз узып китә. Мына барлый әле тугызынчы көне бара. Кояш баю белән унынчы кичәсе башлана. Рамазаныбызның эчтән беребездән китеп барды дигән сүз. Ни хәлдә китеп барды икән? Сәламәт хәлдә китеп барды микән? Тырышып-тырышып тоткан рузаларыбыз кабул булды микән? Аллаһ Раббыбызның каршында бергәләшеп укыган намазларыбыз тирләп пешеп, Әлхәмдүлиллә, нәфсебезне бегәрләп, җиңеп укыган намазларыбыз кабул булдымы икән? Аллаһ Раббыбыз рәхмәт илә кабуллардан кылса иде, рәхмәтен әйләсә иде. Үзе вәгъдә иткән рәхмәт көннәре, Үзе вәгъдә иткән ае, олуг булган фазыйләтләре, Үзенең атрафыннан ярлыкаулары насыйп булса иде, кардәшләрем! Ошбу Рамазан шәриф Коръән белә бәйле. Турыдан туры Коръәни Кәрим белән бәйле. Әлхәмдүлилләһ. Шуның белә бу Рамазан шәриф инде айларның да бик олугы, сәадәте солтаны булды, кардәшләрем. Гомумән, әлхәмдүлилләһ, өммәтебез дә Коръәни Кәрим белә фазыйләтле булды. Сөекле пигамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә дә Коръәни Кәрим инде. Аллаһ Тәбәрәкә вә Тәгалә фазыйләтле кылды ошбу Коръән белән ошбу айны. Ошбу айда Коръән укысак, Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә тагын да ныграк ирешәбез. Аллаһ Тәбәрәкә вә Тәгалә тагын да кимчелекләребезне, ноксаннарыбызны гафу кыла ярлыкый. Әлеге әүвәлен укылган аяти кәримдә дә Аллаһ Тәбәрәкә вә Тәгалә нәрсә ди? Ничектә Коръәни Кәрим ул? Тузмый торган, югалмый торган, Иң хәерле булган нәрсәгә чакыра. Иң туры булган нәрсәгә чакыра. Иң пакь булган нәрсәгә чакыра. Иң сәадәт булган нәрсәгә чакыра. Иң шатлыкка, күркәмлеккә, хәерлеккә өнди, ди Раббул Гыйззә әйтә. Һәм дә ошбу Куръәни Кәримдә изге, хәерле гамәл кылган Аллаһның колларына, мөэминнәргә, мөселманнарга Мөслимә мөминәләргә олуг булган сөенеч хәбәре дә бар ди Раббул Гиззә әйтә. Аларга әҗернең, хәсәнәтнең бик олугы, бик биеге ди Раббул Гиззә ошбу аятында әйтә. Шуңа альхамдулиллахи раббил галәмин. Әгәр дә тормышыбызны карасак, гомумән ислам дөньясын карасак, Коръән фәнен карасак, Аллаһ Раббыбызның ошбу китабын карасак, күп фәннәр, күп гыйлемнәр, ошбу бердән булган сәгадәт Раббыбыз Аллаһ иңдергән һәм дә вәгъдә биргән ошбу Коръәнне иңдердем, бу Коръәни Кәримне саклыйм дип вәгъдә биргән Раббыбыз Аллаһның аяте, аятләре, Коръәни Кәримне өйрәнер өчен, аңнар өчен, кардәшләрем. Ошбу Коръәни Кәрим калебләребезнең язы булса иде. Ошбу Коръәни Кәримне Раббыбыз Аллаһның рәхмәте илә аңлап укысак та, аңламыйча укысак та, Аллаһ тәбәрәкә вә тәгалә әҗерләрен вәгъдә итә.

Ошбу Рамазан шәриф аенда да Куръәни Кәрим инде бит. Ошбу Куръәни Кәрим сәадәт, хәер булган нәрсәне күрсәтте. Ачык булган нәрсә белән, бәйнәтләр белән килде дип Раббыбыз Аллаһ әйтә. Шуңа Куръәни Кәрим хәятебезнең, мәгышәтебезнең үзәгендә тора. Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә алып барган халәт һәм инде уразалы булган хәлдә Шундый мөбарәк булган Рамазан шәрифтә асыл булган ниятле булган хәлдә Коръән укуларыбыз тагын да ямьле, тагын да әҗерле, тагын да сәваплы, тагын да нурлы, Аллаһ тәбәрәкә вә тәгалә тагын да олуг булган хәсәнәтләрен, әҗерләрен өстәп бирә ошбу сәгадәт Коръәни Кәрим аятьләр сәбәпле.

Кешелек өчен һәрбер нәрсәдән мисал бар. Әгәр дә зикер итсәләр, әгәр дә исләренә төшерсәләр, әгәр дә уйлап карасалар, ди Раббул Гыйззә аятләрендә әйтә. Шуңа Коръәни Кәрим, әлхәмдүлиллә, Раббыбыз Аллаһның аяте сүзе. Раббыбыз Аллаһның рәхмәтенә алып барган олуг булган могҗиза ва рәхмәт. Әлхәмдүлиллә, шул китапка якыная алсаң, Хәлеңнән килгәнчә, кыска гына сүрәләрне булса да, аятьләрне булса да, әлхәмдүлилләһ, телеңне тибрәтеп, тәкрар кылып, Раббың Аллаһтан оялып, хәтта Раббың Аллаһтан куркып, Я Раббым, рәхмәтеңә әйләсәң иде, ошбу аятьләремнән кабуллардан кылсаң иде, вәгъдә иткән әҗер-хәсәнәтләреңне насыйп кылсаң иде, диеп, олуг булган хөрмәт белән,

Инде ошбу Аллаһның аятләренә, китабына туры киләме? Мәгыйшәтең, үз-үзеңне тотышың, кешеләргә, башкаларга карата булган мөнәсәбәтең, үзеңне ничек тотасың, ничек яшисең? Ошбу Куръәни Кәримгә тәңгәл киләсеңме? Яисә киресенчә, бу Куръәни Кәрим сиңа булган дәлил, чөнки синең хәятең, тормышың, сөйләгән сүзләрең, фигыльләрең һич тә Раббың Аллаһның аятенә туры килми. Гайшә анабыздан сораган вакытта, Сөекле пигамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең әдәбе, әхлагы, холкы хакында Айша анабыз, Аллаһ Раббул гыйззә разый булсын анардан, әйтә иде, Пигамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм гүяки җир йөзендә атлап йөргән Коръәни Кәрим төсле дип әйтә иде. Шуңа Коръәни Кәрим, калебләребезнең нуры, тормышның олуг булган фазыйләте, безгә бетмәс, төкәнмәс азык, сәгадәт әйли торган олуг булган китап. Аллаһ тәбәрәкә вә тәгалә рәхмәтен кылды. Безнең өммәтгә насыйп кылды шул Куръәни Кәрим аятьләрне. Шуңа да әлхәмдүлилләһ, тырышып Фатихабызны укыйбыз, Ихлас сүрәләребезне укыйбыз. Аллаһ тәбәрәкә вә тәгалә инде һәр хәрефенә күпме хәсәнәтләр, әҗерләр яудыра. Әй кардәшләрем, әлхәмдүлилләһ, Коръән гыйлеме югары булган, олуг булган гыйлемнәрдән. Коръәннең һәр могҗизасы, сүрәләре, аятләре, инде карасак, Мәккә дәвере булсын, Мәдинә дәвере булсын, инде Мәккә дәверендә карасак, Әлхәмдүлилләһи Раббил галәмин, 86 сүрә иңсә, инде Мәдинә дәверендә 28 сүрә иңде. Әлхәмдүлилләһ, вакыйгалар, хәлләр, ахвәтләр һәрбер мөселманның күңеленә кагыла. Ошбу Коръәни Кәримне укып, әлхәмдүлилләһ, йөрәкләре йомшара. Раббысы Аллаһның рәхмәтенә, нигъмәтенә ашкына. Ошбу Коръәни Кәрим тулаем аның тормышын ала. Аллаһ Раббыбызның рәхмәтләренә алып бара, кардәшләрем. Коръәни Кәримдә, без беләбез, 114 сүрә бар. Коръәни Кәримдә, без беләбез, 6236 аять бар, җәмәгать. Инде сүзләрнең санына килгән вакытта, хәрефләрнең санына килгән вакытта галимнәребез арасында төрле фикерләр булды, төрле санаулар булды. Әмма ләкин җәмәгать тарихка карсак, олуг булган галимнәрнең берсенә карасак, Әбу Бәкр Әхмәд ибн Хусейн Әл-Мукри дигән алим, инде Хаҗҗаҗ ибн Юсуф шул патша заманында ул Басра җирлегендәге олуг булган курраларга, олуг булган алимнәргә йөкли, Коръәни Кәримдәге сүзләрне санарга куша. Коръәни Кәримдәге хәрефләрне санарга куша. Һәм дә, әлхәмдүлилләһ, олуг булган галимнәр, Хәсәнул Басри булсын, инде Наср ибн Асим булсын, Асимне Җәһәдәри булсын, һәм дә Динар ибн Мәлик рахмәтулла алейхи, олуг булган шул олуг затлар, олуг булган галимнәр, инде алар тарафыннан төркем, гыйльми төркем тезелеп, алар дүрт ай дәверендә Коръәни Кәримдәге сүзләрне саныйлар, хәрефләрне барлыйлар. Һәм аларның саны буенча Коръәни Кәримдә сүзләрнең саны 77449 булса, инде хәрефләр санына килгән вакытта 333015 инде хәрефне саныйлар җәмәгать ул муслимин. Аллаһ Раббул Гыйзә үзе белүче. Аллаһ Раббус уйлап карасак, шул инде 300 300 дән артык, 300 меңнән артык булган хәрефләр.

Коръәни Кәрим кыямәт көнендә үзен укучыга яклаучы булып килер ди пигамбәребез саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйтә. Яклаучы булып килер ди. Икенче бер хәдис шәрифтә Расул Акрам саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйтте. Ас-сиям вәл Куръан яшфаани лил абди яумал кыяма. Дөреслектә уразасы, ураза һәм дә Коръәни Кәрим кыямәт көнендә Аллаһның кылын яклап килерләр икән ди. Яклап килерләр икән, ди. Аллаһы Тәләгә теш катып, инсүз катырлар икән, әйтерләр икән, мөрәҗәгать итәрләр икән, ди. Адәм баласының хәле, әхвале кыямәт көнендә һәрберсе калтырап, хәтта Аллаһның пигамбәрләре дә нәфсем, хәлем дип торган вакытта, кая барырга белмәгән вакытта, кайдан изгелек алыйм икән, нәрсә булыр икән, алга сузылган сират күперен чыга алырмын микән, җәннәтле була алырмын микән дигән вакытта, Куркып торган вакытта шул мәхшәрләрдә, хисапларда ураза килеп Аллаһы Тәгаләгә сүз ката. Әй Раббым ди, әй Раббым ди. Бу бит бәндәң ризыктан киселде ди. Мин сәбәп булдым бит ди. Дөньялык рәхәтләреннән киселергә сәбәп булдым бит ди. Ашамады бит, эчмәде бит, дип Аллаһы Тәгаләгә әйтә икән. Эй Раббым, шуны шуңа рәхмәтең әйләсәң иде дип ялвара икән бит җәмәгать. Коръән дә шулай бит. Бу бит безнең уразабыз, кардәшләрем. Без тоткан ураза. Кешенең тоткан уразасы түгел, үзеңнең уразаң килә. Әлхәмдүлилләһ. Һәр тоткан уразаң килеп, укыган аятләрең килеп, Раббың Аллаһ каршында, Аллаһ теләгә мөрәҗәгать итеп, эй Раббым, бу фәлән улы фәлән, синең кылың, синең бәндәң, шулай булды, шулай булды, кичер аны ярлыканы, җәннәтле булсын, тәмүккә төшә күрмәсен диеп, инде уразаларыбыз булсын, Коръән аятьләребез булсын, Аллаһ тәбәрәкә вә тәгаләгә мөрәҗәгать итә бит, кардәшләрем. Шуңа да әлхәмдүлилләһ, ошбу Рамазаныбызның олуг биеклеген, сәадәтен, тәмен татып, уразаларыбызны хәерлек белән тотып яшәргә насыйп булса иде, кардәшләрем. Аллаһ Раббулгыйззә рәхмәте белән Куръәни Кәримне күңелләребезнең язы әйләсә иде. Күңелләребезнең шатлыгы иләсә иде. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә Коръән юлында, Коръән гыйлемендә Аллаһның рәхмәте, фазлы карамы илә үзләребезне, якыннарыбызны кылса иде. Ошбу уразаларыбыз кабул булсын, Рамазаннарыбыз кабул булсын, тырышлыкларыбыз кабул булсын. Кардәшләребез, әлхәмдүлиллә, ошбу Рамазан аенда да хәлләреннән килгәнчә һәр яклап, һәр яклап тырышлыкларын күрсәтәләр, ифтарларын үткәрәләр. Булышалар, ярдәм итәләр, игелек кылалар, изгелек әйлиләр. Әлхәмдулиллаһ! Мәңге шул сәгадәт булган күңелләребездәге изге уйлар, фикерләр Рамазаннардан соң да һәрвакыт тормышыбызда, хәятыбездә безнең белән янәшә булса иде. Аллаһ Раббулгыйззә хаталарыбызны, гөнаһларыбызны ярлыкасын, кичерсен. Кичерсен, рәхмәте белән гафу итсен. Ул кичерүче, Ул ярлыкаучы. Ул ишетүче, Ул рәхмәтен әйләүче, Ул тәүфик-һидәят бирүче, Ул авырасак шифа бирә, Ул безләргә мәрхәмәт-шәфкать әйли, Ул безләрнең ике дөньяларыбызны бизи. Тәмуг, җәһәннәм Аның кулында, Үзе сакласын. Җәннәте, оҗмахлары Аның кулында, Үзе насыйп итсен. Ул гамәлләребездән кабул кыла. Безнең зәгыйфь кенә кимчелекле гамәлләребездән кабуллардан кылса иде, уразаларыбыздан кабуллардан кылса иде, рәхмәтләреннән, бәрәкәтләреннән калдырмаса иде, кардәшләрем. Аллаһ Раббулгыйззә, Рәхмәт иясе, Мәгъфирәт иясе, бәндәләренә һәрвакыт олуг булган фазыйләтен әйли, ошбу тормышыбыз, хәятебез, хыялларыбыз чынга аша торган олуг булган, могҗиза булган сәгадәт ай,

Олуг рәхмәтең фазлың илә үзләребез, якыннарыбыз, гаиләләребез, балаларыбыз угыл-кызлар, кияүләр, киленнәр, Раббым Аллам, нәсел-буыннарыбыз тәүфиклы, хидәятле булсак иде. Гизләребездә һәрвакыт нур булса иде, елмаю хәерле булса иде. Телләребездә иң хәерле сүзләр, кәлимәләр булса иде. Йөрәкләребездә изге хәер, я Раббым Аллам, фикерләр, уйлар белән тулып торса иде. Гамәлләребез изге булса иде, кабул булса иде. Афәт-бәлаләр, кайгылар бездән ерак булса иде. Мөбарәк булган Рамазаның, ошбу сәгадәт Йа Рабб Аллам җомга көннәренә туры килгән ошбу уразабыз, ошбу Йа Рабб Аллам көнебез бәрәкәтле булса иде, шуның сәбәпле кимчелекләребез, ялгышларыбыз, хата-гөнаһларыбыз китсә иде, ярлыканса иде. Үзеңнең нигъмәтләрең, Йа Рабб Аллам насыйп булса иде. Безләрне борчыганнарны, Яраб, Аллам, каршыларыбызда булган киртәләрне, һәртөрле кайгыларны, бәлаләрне, авыруларны, михнәтләрне алсаң иде. Һәртөрле, Рабб, Аллам, яхшылыкларны, шатлыкларны насыйп кылсаң иде. Йә, Раббыбыз Алла, үзеңә тәвәккәл кылып яшәсәк иде, илләребезгә, ватаннарыбызга иминлек кылсаң иде, җөмһүриятләребезгә бәрәкәт әйләсәң иде. Йә, Раббым Аллам, рәхмәтең белән шул сугыш утларын сүндерсәң иде. Хәерлесе белән егетләргә дә сау-сәламәт, имин хәлдә әйләнеп кайтырга насыйп кылсаң иде гаиләләренә. Һәр яктан да иминлек бир. Ошбу Раббым Аллам милади календарь белән, җәдвәл белән кышта узып бара, Раббым Аллам. Киләсе атнадан да язлары да керә. Хәерле язлары булса иде, я Раббым Аллам, фасыллары. Язлар артыннан җәйләре. Гамәлләр, я Рабби Аллам, гыйбадәтләр кылып. Бергә булып, бердәм булып, хәер, я Раббым Аллам, күркәм яшәргә насыйп кылсаң иде. Ошбу аятьләреңдә укылганча да. Соңгы мизгелләребез ирешсә. Телләребездәге кәлимәбез, Лә иләһә илләллаһ Мухәммәд Расуләллаһ кәлимәсе булса иде. Фәрештәләрең дә безләрне яратып, якын дус итеп, без сезләр белән дөньяда дус булдык, киткән вакытта сезнең дустыгыз, ахирәттә дә бергә булабыз, җәннәтләр сезгә вәгъдә кылынган дигән сүзләрне, вәгъдәләрне ишетергә, ошбу җәннәтләрне күрергә, керергә, нигъмәтләнергә насыйп эйләсәң иде. Я Рабб, маллам, дөньяны калдырган әтиләр, әниләр, әбиләр, бабайлар, туганнар, якыннар, кардәшләр, хәләл җефетләребез, балаларыбыз, нәсел-буыннарыбыз, барча мөселманнар, барча мөслимәләр,